Iawn ta, yym ymddiheuriada, ddim dulliau trochi oedd yr oedd Carys yn drafod, ond ma' gynnon ni ddwy rwan sy'n mynd i fod yn trafod dulliau trochi efo ni. Felly ma' Gwenan Ellis Jones a Siân Vaughan yn mynd i drafod y pwnc yma. Gwenan Ellis Jones, bu Gwenan yn athrawes Uwch Athrawes Bro ac yn Bennaeth Ysgol Gynradd ac yn Arweinydd Canolfan Iaith, cyn cychwyn ar ei secondiad yn 2013 fel Cydlynydd Siarter Iaith Gwynedd a Môn. Siân Fôn Wedyn mae Siân yn Athrawes Ymgynghorol y Gymraeg a Llythrennedd Sir Conwy ac ar secondiad fel Cydlynydd Siarter Iaith. Mae hefyd yn Is-gadeirydd a Hyfforddwr Cenedlaethol Llythrennedd Cymraeg i Cydag. Felly, rhowch groeso cynnes iawn i Gwenan a Siân. Ia, diolch o galon i chi am y gwahoddiad yma. Yym, ia, yym, dwi'n gyd-lynu y Siarter Iaith ers ers chwe mlynedd, a secondiad ydi o yn waith fel fel arweinydd Canolfan Iaith. Yy, a ma' raid i chi i gyd yn ymwybodol o waith y Canolfannau Iaith yng Ngwynedd ac ym Môn, Mae plant sy'n newydd-ddywodiad i'r sir yn mynychu'r Canolfannau Iaith am rhwng deg a deuddag wythnos, yym, ac yn y Ganolfan Iaith 'na wedyn, wrth gwrs, maen nhw'n cael eu trochi'n llwyr yn y Gymraeg, fel bod nhw'n abal ar ddiwedd y deud- deg, deuddag wythnos i fynd yn ôl i'w hysgolion i ddilyn y cwricwlwm trwy gyfrwng y Gymraeg. Fedrwch chi fentro, felly, bod y gwaith yn ddwys iawn, iawn. Mae'r trochi'n digwydd am 80 neu 90 y cant o'r diwrnod y trochi ar lafar, oherwydd yym dyna'r unig fynediad sy gan y plant 'ma i'r iaith, ydi iaith yr athro. Felly, wrth i ni fwydo iaith, ma' rhaid ni fod yn hynod, hynod o ofalus be' 'dan ni'n fwydo, sut 'dan ni'n fwydo, a sut ydan ni'n cynllunio yym ar gyfar yym ca'l plant yn siaradwyr. Yym, a'ch sefyllfa chi, wrth gwrs, yn wahanol. Wrach bod chi'n dysgu mewn ysgolion lle mae'r mwyafrif yn dod o o gartrefi Cymraeg, lle maen nhw yn siarad y Gymraeg yn naturiol. Yym, prin iawn ydy'r sefyllfa lle mae gennym ni ddosbarthiadau gw- cwbl Cymraeg ac yn y blaen 'lly. Ond un peth dwi'n meddwl dan ni gyd yn gytûn arno fo, mae yr iaith lafar Gymraeg wedi dirywio o ran y deg, pymthag, ugain mlynedd i gymharu â'r deg, pymthag, ugain mlynedd ola. Yym, a be sgynnon ni mewn ffor, wrth gwrs, ydi dylanwad technoleg ynde, lle ma' iaith yn plant ni rŵan yn oddefol. Yym, dwi'n deud hanas, yym, mi o'n i'n John Lewis yn Lerpwl ryw flwyddyn yn ôl ac yn edrych ar deulu o bedwar, tad a mam, brawd a chwaer, ac am yr awr fuon nhw'n ista yn y bwrdd nesa, nath yr un ohonyn nhw siarad efo'i gilydd. Felly, mae 'na ddirywiad yn y defnydd o'r iaith lafar ac yn y blaen 'lly. Yym, be sgynnon ni hefyd ydi dylanwad y Saesnag ynde. Yym, ma' gynna i dri, yym, wel dwi'n hen fodryb i dri o o o hogia. Yym, ac yn ddi-wahân, er bod yr hogia 'ma'n byw mewn ardalodd hollol Gymreig, ynde, ma' nhw'n deud rywbeth fatha 'mae o ddim', 'mae o hefo', a 'ia' a 'na' i bob un dim. Wel mae genna ni 48 ffyrdd o ddeud ia a na. Does gin rhein ddim yr fframwaith er bod nhw'n byw mewn ardal hollol hollol Gymreig ynde, does ginnyn nhw ddim yr bachyn yma sut i ateb. Sef, os dan ni'n gofyn oes gynnoch chi, bod yna batrwm wedyn i ddeud oes neu nag oes ac yn y blaen 'lly. Felly y ddadl sgynna ni ydi, y ddadl sgynna i beth bynnag ydi ch'mod fel trochi yn berthnasol, heb os nag oni bai i bawb. i'n Cymry cynhenid ni ac i'n dysgwyr i yn yn yn ddi wahân. Reit, so ti'n medru jyst yym pwyso hwnna yn blaen y sgwlydd iawn. Iawn, be sy'n bwysig, dwi'n meddwl bod yym hwn yn yn yn yn yn adrodd ei hun, be sy'n bwysig i ni roi ar gof a chadw? Dyma'r math o betha sy gynnon ni ar gof a chadw, a dyma'r math o betha sy 'di cyfoediogi'n iaith ni. Yym, o brofiad wrach Ysgol Sul, o brofiad yr Urdd, o brofiad bod yn dysgu m- yym caneuon mewn côr, neu fod mewn parti llefaru ac yn y blaen felly. Mae bob dim sydd gynna ni ar gof a chadw, wrth gwrs, heb os ac yn y baen, yn mynd i gyfoethogi iaith, ac yn y blaen. Felly, dyma'r math o beth a yym raid ni fod yn rhoid yn y cof tymor hir. O'r hyn 'da ni'n ddarllen, faint 'da ni'n gofio? Petawn i'n darllen rhywbeth, petawn i'n darllen rhywbeth i chi rŵan, yym, neu bod chi'n darllen, faint, o faint o ganran da chi'n gofio? Be da chi'n gofio? Yym, yn ôl yr Ystad Egin, da ni'n cofio deg y cant o'r hyn da ni'n ddarllen. O'r hyn da ni'n glywed, yym, da ni'n cofio ugian y cant. O'r hyn dan ni'n glywed ac yn ddeud, mae'n bechod, mae'r yym mae'r sleid yma wan yn yn greiddiol i be dwi'n dwi dwi'n mynd i ddeud yn ystod yr yym yn ystod y cyflwyniad i gyd. Be mae'n ddeud ar ddiwedd y dydd ydy bod ni'n cofio 90 y cant o'r hyn dan ni'n glywed, yn ei ddeud ac yn ei wneud. A mae'n rhaid cofio hynny, ac un o'r pethau o'n i'n o'n i'n yn yy o'n i'n yn yn ei gadw yng yng nghefn y côd rhw'r adeg 'lly, pa mor bwysig oedd yr ysbyty a gyn yna. Bod raid i ni glywed, bod raid i ni ddeud o, a bod raid i ni wneud o. A bod hwnna wedyn yn fachu i i i yym sbarduno'r cof ac yn y blaen. Be soniais i yn yn yn yn wreiddiol achos bod y cynllunio bwriadus yn hynod, hynod bwysig 'lly. Mi o'dd gynna i ddwy dudalen o'r math o iaith oddan ni yn ei gyflwyno mewn Canolfan y Iaith. Ma'r strwythur yna yn hynod, hynod bwysig. Sef bod gynnyn ni gysondeb. A ma'r cysondeb yma'n bwysig achos ma' gynnoch chi sawl gwahanol ffordd o ofyn am am am ginio. Neu am am bres cinio. Os gen ti bres cinio, 'di dy bres cinio gen ti. Ti 'di dod o dy bres cinio. A ma' hwnna i gyd yn gymwys Os ydan ni wedyn wedi cytuno mlaen llaw ar yr iaith ydan ni i gyd yn ddefnyddio, fel staff, yna ma'r cysondeb yna, nid yn unig o ran y cwestiwn, ond o ran yr ateb hefyd. Achos yn fan'na, drwy'r cysondeb, oes gynnoch chi, oes gynnoch chi bres cinio, neu oes gen ti bres cinio, Dach chi'n medru roid y patrwm iaith 'na wedyn i'r i'r plentyn, oes ma' gen i, oes ma' gen i, da iawn, neu nag oes does gen i ddim ag yn y blaen. Ma'r amrywiath wrth gyflwyno iaith os dach chi yn yn yym heb strwythuro ac heb gynllunio mlaen llaw yym bo' hwnna wedyn wrth gwrs yn cael ei dryswch i'r plentyn. Felly, dan ni wedi sôn am y math o iaith yym ellir cael ei gyflwyno i i blentyn ac o'r blaen 'lly. Iawn. O'n i'n meddwl, dach ch'mod, ma' ma' ma' hwn wedi grybwyll yn barod 'lly. Ond ma' profiadau plant ynghylch â iaith mor, mor bwysig. Dan ni wedi clywed sawl cyflwynydd yn deud yym, iawn, os ydach chi'n cysylltu â rhywbeth dach chi'n rhywbeth yn fwynhau, wel wrth gwrs dach chi'n mynd i wneud defnydd ohono fo. Mae drilio am y trochi iaith yn gallu bod yn hwyl, heb os ac oni bai, a mae rhaid i ni fod yn gweithio'n galed i wneud o yn hwyl. Petawn i'n mynd ymlaen rŵan i'r sleid nesaf. Yym, a mae gennym ni adnodda', mae gennym ni adnodda' parod i fedru cael plant i ail-adrodd iaith mewn ffordd hwyliog, mewn ffordd, 'de, sydd yn ddiarwybod iddyn nhw eu hunain. Yym, fel bod nhw ddim yn sylweddoli, a ia, dwi yn ei adrodd iaith yn fama ac yn y blaen 'lly. Yym, dim ond yn sydyn iawn be sy gynnon ni fama 'di plentyn yn yr wsnos gynta'. Ia, diolch ti. Ma' lot o bethe'n digwydd yn fana, achos, Mae gen i athrawes fach ar flaen y dosbarth yym sydd yn yn yn yn atgyfnerthu synau geiriau a synau yym llythrennau ac yn y blaen. Yym Activity Builder, Literacy Activity Builder ydy enw'r rhaglen yna. Mae'n rhaglen ddi-iaith ond fedrwch chi fwydo unrhyw iaith i mewn iddi. Mae yna fformat gwahanol fath o gemau yn rhan o'r o'r o'r yym Literacy Activity Builder ac unrhyw iaith dach chi eisiau rhoi ffocws arno fo, mae o'n ffordd handi iawn iawn Yym, wrach cyn, cyn, cyn i'r wers neu ar ôl gwers neu beth bynnag, 'lly 'dach ch'mod, ewch chi'n, yym, 'set ti'n mynd ymlaen i'r Nissan, mae'n ddrwg gynna i rhiant sy'n cadw weithio. Mae'r elfen gweledol, wrth gwrs, yn holl bwysig wrth i ni fod yn cyflwyno iaith, achos mae'r elfen gweledol wedyn yn rhoid ystyr i eiriau. Fel mae plant yn dod i mewn i'r ganolfan, maen nhw yn gweld yr iaith o'u blaenau nhw, maen nhw'n gwybod beth ydy ystyr canu, maen nhw'n gwybod beth ydy ystyr cuddio, achos maen nhw'n gweld y llun a maen nhw'n cysylltu wedyn. wrth gwrs, yr elfen weledol. So ti'n mynd ymlaen wedyn i'r nesa ac yr un wedyn, os gwelwch chi'n dda. Rwan, mae drilio iaith yn hwyl a mae rhaid iddo fo fod yn hwyliog. Um, dysgu trwy ddynwarad ac efelychu mae siaradu iaith. Mae rhaid ni greu imprint, neu mae rhaid ni greu argraff ar y meddwl. Um, pwy sy'n gwybod faint o weithiau sy'n rhaid ni ailadrodd unrhyw ddarn o iaith iddo fo fynd i'r cod yma hir? Rwy'n am mentro. Ie. Da iawn, star pupil yn y ffrynt 'ma. Mae rhaid i mi ailadrodd yn darn o iaith 70 o weithiau iddo fo fynd i'r cot yma hir. 70 o weithiau. Mae honna'n glamp. Dwi'n sôn am y cot mor hir, dim y cot mor byr, lle yym wrach fedrwch chi gofio be gaethoch chi ginio heddiw. Yym, 'sa chi'n gofyn wythnos i heddiw be gaethoch chi ginio. Iawn, dach chi'm yn mynd i gofio. Ond mae'r quote mor hir yn sôn am rywbeth sydd yna am byth ac yn y blaen 'lly. Felly mae'n rhaid ail-adrodd set o eiriau neu geiriau 70 o weithiau. A mae hynny'n job, yn dwyt? Sut dach chi'n cael plant i ail-adrodd? Wel, un ffordd slic, yym, a mae plant yn licio'r un, yn dydyn? Maen nhw'n licio, yym, bachu i, i, i beat neu beth bynnag 'lly, yym, ydy yn fama, mae, mae y dwy wrthi yn adrodd

yn ailadrodd, heb yn wybod iddi hi hun, ynde, mae hi'n ailadrodd, felly 'dan ni'n cyrraedd at y nod wedyn, o ia, mae 'di adrodd ei hun, mae 'di ailadrodd, achos mae'r rhythm yn ei chario hi, wedyn, efo'r ail blentyn, yym, ac yn y blaen 'lly. So ti'n mynd ymlaen i'r nesa, sgweli di dda, diolch ti Rhian, ti'n gweithio'n galad yn fama 'wan 'lly. Yym, mae yym defnyddio rhythm yn sicr yn rywbeth, Yym, mae plant yn cydiad ynddo fo. Pie corbett sydd, wrth gwrs, wedi defnyddio a wedi canfod ers blynyddoedd pa mor bwysig ydy gwneud iau- yym defnydd o iaith y corff. Ystum, wy- yym wyneb, yym rhywbeth gweledol, rhythm, wrth gwrs, yn a sbarduno'r côr, am a symudiadau hefyd, ynde? Achos mae 'na linc pendant rhwng iaith a symudiad. Sbïwch chi ar unrhyw gyflwynydd teledu a maen nhw'n siarad efo'u dwylo. Felly, mae 'na linc pendant rhwng symudiad a iaith, ac un o'r pethau dan ni'n gwneud yn y Ganolfan wrth gwrs oedd cael symudiad i yym i i i sbarduno'r cof ac yn y blaen, felly dyma un rap oedden ni'n gwneud yym yn ystod.

Dach be? Fedrwch chi ddysgu rap am amdrwch. A mae'n bnawn dy Gwenar ynde, a da ni'n meddwl iew, da ni eisiau rhyw fywiogrwydd yma, so sa ti'n mynd ymlaen i'r i'r yym yr un nesa os gwelwch yn dda, fel bo chi orthiant a ch'mod ti isio siarad amdano fo i weld ynde pa fwrdd sy wrthi ar y gora felly, un, dau, tri, pedwr, so chi'n copio fi,

Ar y plant wrth 'i bodd. Mae'r plant wrth 'i bodd. Achos, um, a wedyn, difyr di mewnbwn yn ôl ynde, achos o'n i wedi dysgu hwnna um, rhyw bnawn dy llun ac yn y blaen, ac yna dri hodyn bach yn mynd efo'i gilydd adran y tacsi. A dyn, mi geisio rhyw arfarniad bach sydyn o'r dillad dysgu erbyn bora dydd Iau, a dyma yna un yn deud, um, a dwi'n methu gwneud um, accent Bradford yn ddiwyllu, da chymod, ond um,

Oedd o'n gêm gynnyn nhw. Ac oedden nhw'n ail-adrodd y iaith yna yn hollol, hollol naturiol. Iawn. Mae Carys wedi sôn, dim gwagle 'di, dim iaith mewn gwagle 'di, mae hi'n perthyn i gyd-destun llawer mwy wrth gwrs. Ac wrth i ni fynd ymlaen i'r yym sleidiau yym sy ar y diwedd yn fama wrth gwrs, yym, Unwaith eto mynd yn ôl i ddulliau'r pei corbett o ddefnyddio symudiadau, o sym- o ddefnyddio rhythm, o ddefnyddio yym pob math o dechnegau mewn ffordd i sbarduno'r cof. Ac un peth yym dwi wedi ychwedeg eto fo wedyn ydy synau, mae cyfrifiaduron, ma' 'na gymaint o synau ar y we ac yn y blaen 'lly sy'n medru sbarduno'r cof. Yym rhoid yr arddodiad wedyn mewn cyd-destun Stori syml iawn iawn Carlo'r ci sgynnon ni fama. Lle ma'r hen Carlo yn chwilio am ryw loches, ryw rwle allu fydd byth o gysgu am y noson. Ma'n chwilio o dan y goedan. Mae o yn yn yn cysgu ar y wal wrth gwrs, o flaen gyferbyn a'r sied ac yn y blaen. Ai jyst i wrando ar y sleid ola un yn fama. Tomos, dos i'r gwely rŵan. Dos â fi, dos â fi. O mam!

Dydw i ddim isio mynd i'r gwely rŵan, gai? Iawn. Ac wrth fynd ymlaen, fedrwch chi ganolbwyntio ar wahanol elfennau yn yn y bwrdd stori. Sef, os dach chi eisiau rhoi y yym yym y swm lens ar gystyllu- y gy- cysyllteiriau de. Achos mae'r cysyllteiriau 'ma'n bwysig mewn stori dydi? Yym achos yym i i fod yn cychwyn brawddegau ac yn y blaen, i wneud y'ch iaith chi'n fwy difyr. Sef, weithiau ambell dro ac ymlaen, a ma' hwnna i gyd yn dod drwy ddrilio yym ar lafar. Ymlaen wedyn i yym adio cymeriad arall i'r stori, lle 'dan ni'n dod â dywediada'. Ma' dywediada' naturiol yn yn diflannu, ond ma' rhaid i ni fwydo nhw'n ôl i'n plant a'n ac i'n disgyblion ac yn y blaen. Oni bai! Iawn. Os nad ydy'r iaith ar gof a chadw, os nag ydy o yn y to- cof tymor hir, dach chi byth yn mynd i weld o yn ysgrifenedig. Yym, a dyna ydy dechra a'i diwadd hi. Os nag ydy plentyn yn ei ddefnyddio fo, os nad ydy plentyn yn gwbod amdano fo, dan ni'm yn mynd i weld o wedyn. Felly dysgwyr pur ydy rhein, ond dwi 'di cymyd siampla o waith yym ambell un. Plentyn wyth oed os dwi'n cofio nawr, di Elen, neu oedd Elen ar y pryd. Yym, a be o gin i fama 'lly, dach ch'mod, bwrdd stori, a stori Tŷ Rhys, yym, ac oedd hi di meddwl am Mister Bean am bob yym am am am bob un dan haul 'lly. A Mister Bean, hen gradur bach, di colli i ddawn i i yym i doniolwch. Ac yym mi welwch chi'n fama sud ma'r sut mae dylanwad y byrddau stori wedi treiddio drwodd i'w gwaith sgwennu hi. Achos mae'n cychwyn, iawn, bore da, Harry Potter, ydw, beth sut wyt ti'n iawn, Mister Bean, gweddol, ac yn y blaen 'lly. Achos weithia, dwi'n gyrru ar hyd y lôn, medda, mae Mister Bean. A mae o yn trio cael codi law a gwneud i bobl chwerthin, ond dydyn nhw ddim yn chwerthin. Dro arall, iawn, dan ni wedi bod wrthi'n ymarfer hwnna, dwi'n cerdded o hyd y stryd fawr, a mae'n trio dawnsio efo ambell un, ond does na'm dim byd yn cydiad ac yn y blaen 'lly. A wedyn mae 'di dŵad a'r, dysgwraig pur ydi hi, ond mae 'di dŵad a'r hen ddywediadau bach naturiol, Brenshach a Bratia, wel, wel, ambell dro ac yn y blaen, ac wrth gwrs, Duw oedd hapus i'r stori lle mae Mister Bean yn cael llwch hud i drio adfer y dynolwch 'ma sy gynno fo 'lly. Yy, mae gynna i ddwy neu dair sleid ar ôl cyn i mi orffan 'lly. Sgarmes mewn siop jeeps 'di hon yym lle oedd y bechgyn yym lle o'na long hwyliog yna sy'n trio mynd i mewn i siop jeeps ac am ryw reswm 'di gofyn am jocled yym ac yym ma' pethau'n mynd yn flêr a ar ddiwedd y dydd 'lly ma' barchennog y siop jeeps yn cael llond jobs a wedyn mae o'n deud wrth y wel Ia, brinsach y bratia, twll o led i'r siopa, nag yw wir mor sglodion yn ardderchog, ardderchog wir, a sut mae hi'n cerdded? Mae'n cerdded yn fân ac yn fuan, yn fân ac yn fuan, a dyna'r gwaith wedyn, 'dan ni'n cael ar lafar i lawr ar ddu a gwyn, ynde? Un ar ôl wedyn, lle mae, yy, unwaith eto, dylanwad y cysyllteiria yn anffodus, yn sydyn, ac wrth gwrs, yym, Mi oedd Moe wrth i fodd yy yn dwyn ambell i afal ac yn y blaen. Rhyw ddwy sleid sgynna i ar ôl ac yn y blaen de. Ydy, mae trochi a defnyddio iaith yn medru bod yn hwyl. Ond mae o'n allweddol. I bawb, dwi dwi wir wir yn credu hyn, boed bod nhw'n Gymry cynhenid neu yn ddysgwyr, ynde, mae trochi a defnyddio iaith yn holl bwysig ar gyfer creu'r blociau adeiladu.

hefo'r Siarter Iaith yng yng Nghonwy ac yn Ninbych. Yy dwi'n teimlo mod i misg cewri yn y yn y maes dysgu iaith a ballu ma' ma' yym prynawn ma' a bore ma' hefyd di clywed gymaint o gyflwyniada gwych. D- athrawes gyffredin ydw i yn y bôn sy di gneud llawer iawn o gamgymeriada o ran dysgu iaith a hefyd sydd wedi dysgu lot gin eraill, felly gwbl dw i'n mynd i sôn amdano fo hefo chi pnawn 'ma ydi be dw i 'di ddysgu gin eraill, lle dw i 'di cymryd yr arferion gorau a wedi rhoid nhw ar waith yn yn ysgolion ni yng Nghonwy. Felly dw i'n mynd i sôn wrthoch chi am sut sut dw i wedi yym Dwyn, ci sy'n cerad sy'n cael, de? Wedi dwyn a diberthig bob math o syniadau o bob man um, a wedi gweithio hefo nhw mewn dosbarth prif lif. Felly, dwi'n mynd yn ôl wan, dros, dros ddeng mlynedd ar hugian pan nes i gychwyn dysgu nôl yng nghanol yr wythdegau. Um, O'n i wedi dod o ardal Gymreig iawn, ardal Gaernarfon, wedi mynd i ysgol Gymreig iawn, wedi wneud ym mhynciau, un o'r criw arloesol oedd yn gwneud nhw trwy gyfrwng y Gymraeg am y tro cyntaf, wneud gwyddoniaeth ac yn y blaen trwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn sydyn reit yn ffeindio'n hun yn dysgu mewn ardal Seisnigedig, yym, hefo nifer helaeth yym o ddysgwyr ac wrth gwrs, Rhai plant o gefndiroedd Cymraeg ac yn y blaen. Yr union sefyllfa sy gynnoch chi de, yn ych ysgolion, yr union sefyllfa dych chi'n ddelio efo fo o ddydd i ddydd, lle mae gynnon ni yr licorice all sorts ynde, o ran cefndir ieithyddol plant. A fel o'n i'n teimlo. Be dw i'n neud? Sut ydw i ŵan yn sicrhau bod yr holl blant 'ma, fy holl gefndir ieithyddol gwahanol, yn ffynnu yn y dosbarth gynna i? Ac oedd o'n codi dipyn bach o ofn arna fi. Wedyn, oherwydd mod i wedi neud Cymraeg fel gradd, Dyma nhw'n gofyn fi fod yn arweinydd y Gymraeg ac yn arweinydd ieithyddol o fewn yr ysgol ac oedd hwnna'n codi mwy o ofn arna i byth. Nes o'n i'n mynd adra weithiau oherwydd o'n ni'n gwneud gymaint o gamgymeriadau a neb ac o'n i mor ddi glem ar gychwyn yng ngyrfa a neb arall ac o'n i'n teimlo dipyn bach fel 'na. Felly mi fuodd rhaid i mi fynd i chwilio ac i gerdded ac i ofyn ac i bledio am syniadau. ac edrych ar ddulliau llwyddiannus, sef yn union beth o't ti Enlli yn sôn amdano fo bore 'ma. Mae rhaid i ni edrych ar ymchwil, mae rhaid i ni fynd i chwilio am yr arferion gorau a'i defnyddio nhw, a mae rhaid i ni hefyd, fel athrawon, gael hyder yna ni'n hunan hefyd ac yn ein dulliau, ac ella mentro ynde, mentro dipyn bach mwy. Felly dyma fi ar ôl bod yn cerad o gwmpas yma, reit, dwi'n gwybod rwan, dwi'n mynd i roed hein ar waith, ac erbyn hyn, dwi yn teimlo fel y gath bob haes. Dwi'n gwybod dipyn bach o'r dulliau yna sydd yn gweithio, a dwi wedi cael nhw i gyd gyn Gwennan a'i thebyg um, o mlaen i, ynde. A wedyn dwi'n teimlo wan, ia, mi fedra i fynd o gwmpas yn ysgolion, yn teimlo'n hyderus bod fi yn gallu cynnig rhywbeth o safbwynt gwella yym dulliau trochi yy ac yn y blaen. Ma' dysgu disgyblion o wahanol gefndiroedd hefo'i sialensau yn dydi? Dyna sydd gynna ni. Mae yna fanteision, dan ni'n medru manteisio ar gryfder ieithyddol plant a'i grwpio nhw ac yn y blaen, ond hefyd ma' yna sialens. achos ar ddiwedd y dydd mae rhaid i bob un plentyn o dan ein gofal ni fod yn ffynnu ac yn gwella ac yn dangos cynnydd. Ac felly mae rhaid i ni edrych ar y dulliau trochi i'r hwyrddyfodiaid, mae rhaid i ni gynnal iaith a peidio cael dylanwadau negyddol, peidio cael rhieni'n deud Pam, mae iaith fy mhlentyn i 'di gwaethygu ers pan mae 'di dod i mewn i'r ysgol. Ynde, ac ac dylanwadau negyddol, mae rhaid i ni sicrhau bod ni'n cynnal iaith dda sy'n dod o'n cartrefi, a hefyd mae rhaid i ni loywi'r iaith honno a symud ymlaen a gwella yn plant. Felly'r cam cyntaf wnes i ddysgu, a da chi'n gweld ŵan o edrych ar be sy'n mynd ymlaen yn y Canolfannau Iaith, oedd bod rhaid i mi fod yn greadigol, yn ddeinamig ac yn fodlon amrywio yn nulliau dysgu. um, i ymateb i'r sialens yma. Ac yn fwy na hynny, fel arweinydd ieithyddol o fewn yr ysgol, o rai mi sicrhau y cysondeb yna, bo fi'm yn cadw hwnna i fi fy hun, bo fi yn ei ledaenu fo, yn ei rannu fo, ac yn helpu eraill ymlaen hefyd. Felly, fel dwi'n deud, edrych ar ymchwil nes i, beth a pwy sy'n llwyddo, sut maen nhw'n llwyddo, a pha ddulliau fedra i gymryd a'u rhoi nhw ar waith. A dyma lle oedd y lle cyntaf es i. Reit, mae'r plant yma'n llwyddo. Os ydyn nhw 'di llwyddo yn y Ganolfan Iaith, yna maen nhw wedi dod i fyny i lefel tri, dwi'n iawn Carys? lefel tri yym yn ysgrifenedig ar ôl cwta tymor. Ac o'n i'n meddwl, wow, mae rhaid i fi fynd i weld beth sy'n digwydd yn fan hyn. A dyma lle wnes i gerdded. i ddechrau. A dyma wnes i gymryd allan o be welis i. O'n i'n siarad efo Gwenan yn gynharach a mi ddaru ni edrych, ia, strwythur adeiladol, ti'n iawn, fydda Gwenan. Cyflwyno ac ail-adrodd parhaus, ia ti'n iawn. Pwyslais ar waith llafar, atgyfnerthu'n drawsgwricwlaidd, a defnyddio yym technoleg yn effeithiol, achos dyma'r byd mae plant ynddo fo. erbyn hyn, a mae rhaid i ni ddod ag anwesu'r byd yna hefyd yn y Gymraeg. Felly o'n i'n falch bo fi'n iawn, Gwenan, wedi tynnu y pethau yna allan. Reit, cychwyn efo strwythur adeiladol. Dyma be o gynnon ni. Yn ffodus iawn yn yr wythdegau o 'na ymgynghorwyr ardderchog o gwmpas bryd hynny yym ac wedi roid strwythur o batrymau iaith yn y drefn gywir achos Sa chi'n edrych ar yr ochr dde yn fan'na, fedran ni ddim dysgu adio, yy, dysgu lluosi heb fod ni 'di dysgu adio yn gynta'. Fedran ni'm dysgu ffracsiynau os nad 'dan ni 'di dysgu cyfri'. Felly, oes, ma' raid cael trefn a strwythur i'r patrymau. Ond i mi, doedd i gael o fela ddim yn gweithio. Doedd o'm yn weithredol. Oedd o'n ddogfen oedd mewn ffeil. Ac o'n i, o' rhaid i mi wedyn berthnasu hwnna. i'n sefyllfa fi o ddydd i ddydd. Ww, dwi'm yn cael cyflwyno y patrwm yna achos yr yr athro nesa sydd fod i gyflwyno hwnna, na, do'dd o'm yn gweithio fel 'na. Orau fi gymyd hwnna fel y strwythur ac orau fi neud o weithio i mi. Felly mi benderfynis i, nid hwn o'dd yna ddeg mlynadd ar hugian yn ôl, dwi'n gwbod, ond mi gymis i be o'dd yr ystod, be o'dd y deiet rwan ma'r plant 'ma'n fod i ga'l yn ieithyddol. Edrychis i ar y deiet a nes i symleiddio fo. O ran cael plant i siarad, mae rhaid i ni wybod pam maen nhw'n siarad, sut maen nhw'n siarad, i be maen nhw'n ymateb iddo fo, be 'di'r ysgogiadau, pa ddulliau cyflwyno, pa gynulleidfa oedd gynnon ni a sut oedden ni'n werthuso fo. A dyna chi'r ystod. Oedd yn llawer iawn rhwyddach i weld i mi na hwnna. Ac o'n rhaid i mi wedyn gynllunio siarad o fewn y dosbarth yn ymateb i heina, a sicrhau bo' fi wedi rhoi profiada' amrywiol ac amrywio fy nulliau dysgu. Pwyslais wedyn ar y gwaith llafar. Fel o'n i'n deud, do'dd y ddogfen gynta', er bo' ti'n rhoid strwythur, ddim yn un o'n i'n teimlo o'dd yn weithredol o fewn y dosbarth, ac fe- felly o' rhaid i mi edrych Ar pa sgiliau ddyla bod plentyn o fewn blwyddyn tri, blwyddyn pedwar ac yn y blaen yn ei wneud? Wrth gwrs, mae gynnon ni erbyn hyn y fframwaith llythrennedd, ac felly mae o wedi fapio allan, ac erbyn hyn, be dwi 'di wneud i roid yr arfau ieithyddol ar gyfer gwneud a chwblhau y sgiliau yna at ei gilydd o dan bob sgil, ac felly mae o'n arfogi yr athro efo union yr arfau ieithyddol sydd angen bod wedi'u trochi a'i gloywi ac yn y blaen i'r plant i fedru ymdrin â'r sgiliau disgwyliedig. Maen nhw'n heriol, maen nhw'n heriol iawn, ond o gael yr arfau ieithyddol cywir yn eu lle mewn patrwm strwythuredig yna mi fyddwn ni yna. Felly, es i 'mlaen i ffurfio'r cardiau sgil siarad. Yr ail adrodd parhaus wedyn oedd rhaid sicrhau bod 'na gyfleoedd yn ystod yr wsos i ddrilio. Sut oeddan ni'n drilio? Drwy'r gemau, defnyddio Py Corbett, bachu ar bob pum munud hyd yn oed pan oedd y plant yn yn neud rhesi i fynd i mewn oeddan ni'n drilio iaith wrth iddyn nhw fynd i fewn ac yy manteisio ar bob cyfle. Bod yn greadigol ac yn ddeinamig, yn lle gofyn i blant ailadrodd stori yn ysgrifenedig. Rhoid sefyllfa iddyn nhw, pyped, Misus Jones y cyn- cynorthwywraig wedi mynd, reit, da ni'n mynd i gario mlaen efo'r stori hebddi hi, mae Misus Jones yn dod yn ôl wedyn achos dwi 'di gofyn iddi wneud, yym, a mae rhaid i'r plant ailadrodd y stori wrth Misus Jones. Yn hytrach, da chi'n rhoi nhw mewn sefyllfa o ddydd i ddydd i wneud yr ailadrodd. Wedyn, targedu'r iaith i fewn yn drawsgwricwlaidd, cyfres o gardiau fel hyn wedi cael eu creu i fynd, i ym, gyd-fynd â bob un pwnc, a hefyd edrych ar pa apiau, mae gynnon ni, dwi'n meddwl yy bod bod rhain wedi dod gan yym ryw sector yn y yn y Llywodraeth, lle mae gynnon ni yym yr apiau Cymraeg, sydd ar gael. Does dim rhaid i ni lynu wrth yr apiau Cymraeg. Mae gynnon ni, fel oedd Gwenan yn deud, bob math o apiau yy sy'n ddi-iaith, Explain Everything, Word Cloud, mae gynnon ni hein i gyd. Gwneud defnydd ohonyn nhw yn y Gymraeg. Gweithio llawer iawn yym hefo Robin Williams sydd yym yn mynd o gwmpas i helpu llawer o ysgolion. Yym, ar gyfer creu stori ddigidol, yym, ac a'r gwahanol apiau. Dach chi'n gweld yn fan'na yn glir y defnydd o dechnoleg sy'n cael ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg yym i greu y stori ddigidol. Creu amgylchedd ieithyddol gyfoethog ar gyfer y plant, yym, a maen nhw'n caffael y patrymau iaith yn fuan iawn, fel oedd Gwenan yn ei ddeud. Rhaid edrych wedyn, Ydan ni yn symud o hynny? Dan ni 'di creu yr yr hinsawdd gyfoethog 'ma, ond pa gyfleoedd, pa brofiadau eraill 'dan ni'n rhoi i'r plant 'ma? Nid yn unig ma' raid ni ddysgu nhw siarad drw'r drw'r patrymau iaith a bwydo'r iaith iddyn nhw, ma' raid ni hefyd roid y cyfleoedd iddyn nhw siarad er mwyn dysgu a siarad am 'u dysgu. Ac o wneud hynny, Mae glynu wrth ailadrodd drwy'r amser yn medru'n dal ni'n ôl, ac felly mae rhaid ni ymestyn a cofio wrth gwrs am bob carfan sydd o fewn y dosbarth. Cwyn yn aml iawn gan Estyn ydi fod disgyblion yn ymddangos fel pe nhw, petai nhw'n aros yn eu hunfan, dach chi'n bod, yn ieithyddol, yn troi yn eu hunfan am rhy hir, fel bod nhw ddim yn cyrraedd y lefelau dylsa nhw wneud. Felly be dwi 'di neud ydi trio cael hwn yn 'y meddwl yn hun, be ydi'r cama' 'ma rwan yn nhaith iaith plant? Be ydi fy rôl i fel yr athro? Be be wedyn sy'n digwydd i'r plentyn o'r rôl honno? Os dwi'n modelu, yna ma'r plentyn yn yn mewnoli'r iaith, ma'r iaith yn oddefol. Os dwi wedyn yn annog yr iaith yna nôl ac yn ymestyn, yna mae'r plant yn dod yn gyfathrebwyr a mae hynny mor bwysig bod ni'n rhoi y cyfleoedd iddyn nhw i siarad. Bod ni'n sicrhau cyfleoedd iddyn nhw achos felly maen nhw'n mynd i ehangu geirfa a phatrymau. Os na gyda ni wedyn yn eu cywiro nhw, yna dydyn nhw ddim yn cyrraedd safon, safon sy'n rhoi hyder, hyder sy'n creu defnyddwyr. Dyna pam mae 'na gymaint o bobl yn deutha chi, well, I understand it, but I don't speak it, ie? Neu I used to, but I've lost my Welsh, ynde? Does gynnyn nhw ddim yr hyder yna bellach. Felly, yr unig ffordd 'da ni'n mynd i sicrhau bod gynnon ni ddisgyblion hyderus sy'n mynd i ddod yn ddefnyddwyr hyderus ydi sicrhau bod ni wedi sicrhau bod nhw'n cyrraedd safon. Achos mae, oh, mae fi dim gan ac yn y blaen. Os nag ydan ni yn rhoi strategaethau mewn lle i gywiro'r patrymau yna, yna dydyn nhw wedyn ddim yn teimlo'n hyderus i ddod a siarad drwy gyfrwng Gymraeg ac yn y blaen. Dydyn nhw ddim yn datblygu a fyddan nhw ddim yn troi i fod yn ddefnyddwyr effeithiol. Mae Estyn ar ôl cynnydd. Dyna chi sy'n rhoi y cynnydd. Mae rhaid i bob un o'r rolau yna fod yn berthnasol ar gyfer troi y plentyn. Dwi'n sôn yn fan hyn am wella brawddegau. Trwy'r amser, maen nhw'n sôn amdana fi a'r gath, dwi'n siŵr yn bob man lle dwi'n mynd. Ydy'r hen gath yn dod lawr o'r goeden. Dangoswch chi lun fel 'a i blentyn. Yn arferol, mi ddudith plentyn, 'Be wyt ti'n weld yn fan hyn 'wan? O, roedd cath 'di cerdded lawr o'r goeden.

Yn fain, ddu a gwyn. Sut fath o goeden oedd hi? Goeden afalau. Ble roedd y goeden afala? Os na 'da ni'n gwthio. Roedd cath 'di cerad lawr o'r goeden gawn ni. Rhai ni wthio ffinia ar iaith a'i loyw iddo, i drochi fo iddyn nhw, yym, i symud ymlaen i gael sleifio oedd cath fain ddu a gwyn yn araf i lawr o'r goeden afala. ym mhen draw'r ardd, ynde? Siarad cyfoethog ydi o, ac wrth arsylwi, arsylwi am lle ma'r plant 'na rŵan, a'i symud nhw'n i Blaenau, dyna sut 'dan ni'n mynd i gael yr hyder ynnyn nhw. Y quality talk 'ma, a'u grwpio nhw, a'u cynllunio nhw ar gyfer. Ma'n dosbarthiadau Cyfnod Sylfaen ni'n fwrlwm o siarad. Yndydi? Sgwrsio rhwng plant, oedolion, bwrlwm, mae'r cyfnod sylfaen yn, yn wych o beth. Ond mae llawer o'r siarad yna'n gallu bod o fewn ffiniau profiad plant. Ac felly mae raid i ni drochi'r plant a gwthio'r ffiniau a'u trochi nhw mewn cyfoeth ac ymestyn yr iaith. Dysgu cyffredinol plant, yndydi, yn dibynnu ar lefel eu gallu llafar nhw. Mae rhaid i ni edrych ar sut 'da ni'n holi cwestiynau, cyflwyno a rhannu syniadau, a pharatoi disgyblion ar gyfer unrhyw dasg sydd ganddyn nhw. Os ydy'r cwestiwn mond yn gofyn am ateb ffeithiol yn ôl, yna dydy o ddim yn ymestyn iaith y plant. Mae rhaid ni edrych ar cwestiynu yn ôl y Bloom Taxonomy, ynde? Creu tasgau cyfoethog iddyn nhw. Dw i'n gredu'r cru yn yn methodoleg darllen culyddol, y reciprocal reading, lle mae yna lot o siarad yn digwydd yym a thrafod. Tasg ddarllen iddyn nhw, boed honno yn y Gymraeg neu yn y Saesneg, ond maen nhw wedyn, falle, yn trafod testun Saesneg yn y Gymraeg. Dyna be di wir ddwyieithrwydd de. Medru llithro o un iaith i llall. Yym, arwain wedyn i dasg ysgrifennu. Ac yn aml iawn mae'n stopio wedyn, dydi? Gwthiwch ffiniau'r dasg ysgrifennu na'i dasg chwarae rôl i chi gael gweld gwahaniaeth yn safon iaith eich plant chi. I grwpio nhw. Yy, sut dach chi'n mynd i grwpio'ch dysgwyr? Meddyliwch amdano fo i gael y siarad da allan o grwpiau. Na, na, dydi o ddim jyst yn rhoi plant i ista 'fo'i gilydd, bod 'na siarad da i ddod allan ohono fo. Dyna 'di'r her, addysgu'n benodol y sgiliau sydd ei angen ar gyfer cymryd rhan a cael y siarad da allan o'r grwpio. Trefnu'r gwaith grŵp yn y fath fodd fel fel y geir y siarad fwya' effeithiol. Rhowch sgiliau gwrando, cyfathrebu a datblygu geirfa yng nghanol y'ch cynllun darllen. Achos mae rhaid i hwnna fod yn ganolog yn y cyfnod sylfaen yn enwedig achos dyna'r tri sgil sy'n rhwystr i ddatblygiad plant ydy diffyg sgiliau gwrando, diffyg sgiliau cyfathrebu a diffyg datblygiad mewn geirfa. Dwi'n gredwr cry yn hwn, so fedri siarad efo chi drw'r dydd am hwnna. Mae'r gŵr wedi synnu'n rhyfeddol fo leri di deutha fi gyfyngu i ddeg munud a meddwl be da ni'n cael get away efo hynna. Ond yym mae o'n ddull sy'n llwyddo. Yym, achos mae swyddogaeth y dysgwr yn newid efo dull y darllen cynyddol. Dydy o ddim yn oddefol. Mae llwyddiant a chynnydd yn dibynnol ar y dysgwr yn cael ei drawsnewid, a 'na'r dysgwr sy'n arwain, a'r dysgwr sy'n siarad, a'r athro sy'n siarad llai, unwaith mae'r modelu wedi digwydd. Dwi wedi mewnoli'r holl ddulliau Mae, dw i'n credu'n gry' ynnyn nhw, ac wedi gosod nhw yn erbyn y sgiliau yn yn y meysydd dysgu, fel bod 'na arweiniad i rywun oedd fel fi dros ddeg mlynedd ar hugain yn ôl yn teimlo fela. Dwi 'di rhoi nhw i mewn, be' dw i'n meddwl fedra nhw drio Achos mae pethau'n newid, dydan ni'm yn llwyddo efo bob dim 'dan ni'n neud. A dwi'n edrych ar hyn a'r geiriau, dwi'n gobeithio mai geiriau Eluned Morgan ydyn nhw, dwi'n meddwl bo' fi'n iawn yn deud, ond dwi 'di bod ar wefan y Llywodraeth yn edrych ar gwella profiadau dysgwyr Cymraeg, a dyma welis i, Does dim angen aros i'r cwricwlwm newydd gyrraedd i newid dulliau addysgu. Ac felly rwy'n gosod yr her i ni gychwyn am y newid yn syth.